Eh, mela ovvju li l-ewwel prioritajiet ta' Prim Ministru ġdid irid ikun li jaqqat kemm jista' s-soċjetà Maltija. Palissa għaddejjin minn żmien li ħafna laburisti bħali jħossuna kemm xejn weġġan mis-sitwazzjoni. Ġifieri għaddejjin minn sitwazzjoni fejn minkejja li għandna 40,000 maġġoranza. Minkejja l-ġid kollu li għamilna, ħafna Laburisti qed inħossuhom kważi mitlufin. Leader u Prim Ministru ġdid irid jara li jerġa' jqawwi qalb il-Laburisti, jerġa' jqawwi qalb il-partitarji tal-Partit Laburista. Il-mandat tagħna huwa ċar, il-mandat tagħna huwa għal ħames snin sħaħ, dak il-mandat se nagħmluh u jiena konvint li jekk nibqgħu magħqudin u sodi flimkien kif aħna, grupp parlamentari u partit, l-elezzjoni ġenerali li tiġi fi żmienha meta tiġi niffaċċjawha u jiena konvident li nerbħuha wkoll. L-ewwel xogħol fl-opinjoni tiegħi ta' leader ġdid tal-partit hu li jerġa' iqawwi qalb il-partitarji Laburisti. Bħala Prim Ministru imma l-għaqda trid tmur u l-inkoraġġament u l-fejqan tad-dwejjaq trid tmur lil hinn mill-partit biss, trid tmur għan-nazzjon kollu. In-nazzjon kollu, il-pajjiż kollu għandu bżonn mexxej li jaqdu, għandu bżonn mexxej li kapaċi jġib is-sezzjonijiet kollha tal-popolazzjoni, il-gvern, l-Oppożizzjoni, il-fazzjonijiet kollha tagħha jew l-oppożizzjonijiet, is-soċjetà ċivili, fuq mejda, madwar mejda, ħalli nitkellmu, nitħattu, nsibu soluzzjonijiet flimkien u daw is-soluzzjonijiet inwettqu. Bla dubju ta' xejn, il-weġgħat li qed iħoss il-poplu irridu jiġu indirizzati u rridu jiġu risolvuti. Waħda mill-affarijiet li rridu nagħmlu hi żgur li nassiguraw li jkollna sistemi fl-istituzzjonijiet tagħna, sistemi fil-pajjiż, sistemi anke fil-Kostituzzjoni, li dak li jfisser governanza tajba, dak li jfisser saltna ta' dritt, naraw li qed jiġi implementat. Ġifieri rridu naqblu kollha flimkien u nimplementaw. L-istituzzjonijiet rridu naraw li kollhom ir-riżorsi biex jaħdmu aħjar u b'mod effiċenti u li jkunu indipendenti minn dak li jkun qed jagħmel il-gvern. Ħadd fil-Gvern, ħadd fl-Oppożizzjoni, ħadd fil-pajjiż ma jista' iqis lilu nnifsu li huwa 'l fuq mil-liġi jew li l-liġi ma tapplikax għalih. Aħna pajjiż modern, aħna pajjiż Ewropew, aħna pajjiż fejn is-saltna tad-dritt tgħodd u taħdem u l-ewwel xogħol ta' Prim Ministru ġdid hu li jassigura lil kulħadd, Malta u barra minn Malta, li dak huwa l-każ. Ġifieri dak huwa l-ewwel xogħol ta' Prim Ministru. partit u l-pajjiż. Mela, naturalment, il-maltemp li għaddej minnu ma se jibqa' għal dejjem, jiġifieri ħa niffaċċjawh, mhux se tkun faċli, innaddfu fejn għandna bżonn innaddfu, ma nħarsu lejn wiċċ ħadd. Imma xi darba, u jiena Konvinti li mhux fil-bogħod, il-maltemp jgħaddi u jerġa' jiġi l-Bnazzi. La darba jerġa' jiġi l-Bnazzi, irridu naraw li r-reputazzjoni ta' Malta barra minn xtutna nerġgħu ngħolluha biex aħna nħossuna komdi li aħna fl-Ewropa u l-Ewropa tħossha komda li Malta hija parti integrali mill-Ewropa. Imma wkoll biex l-ekonomija terġa' tieħu l-iżvolta, terġa' tieħu r-ritmu, r-rankatura li ilha tieħu dawn l-aħħar seba' snin. Tinsewx, aħna Sakemm xhur ilu, sakemm ġimgħat ilu, konna nqisu li aħna wieħed mill-iktar pajjiżi li se qiegħed jagħmel suċċess fl-Ewropa. U hekk hu. Is-suċċessi li għamilna f'dawn is-seba' snin ma spiċċawx. Għandna fejn inkomplu nibnu fuqhom, inkattruhom, nżiduhom. Jiġifieri għat-tul. Irridu nkomplu l-kontinwità ta' dak kollu li għamilna tajjeb f'dawn is-seba' snin. Inbiddlu fejn hemm bżonn inbiddlu, innaddfu fejn hemm bżonn innaddfu, imma mbagħad inkomplu għaddejjin bir-rankatura li għaddejna f'dawn l-aħħar seba' snin. Jiena rrid nara wkoll illi Gvern Laburista, jekk jiena nkun Prim Ministru, jekk il-votanti Laburisti, il-membri Laburisti jtuni l-fiduċja biex inkun Prim Ministru, joħroġ il-valuri Laburisti illi lilna tant jagħmluna kburin li aħna Laburisti. Għandna storja ta' mitt sena, storja fejn aħna dejjem ridna ngħollu liż-żgħir, dejjem ħadna ħsieb l-aktar lil min għandu bżonn u dejjem irridu nerġgħu nagħmluha. Eżempju konkret ta' dan ikun li jiena nassigura l-prinċipju ta' equal pay for equal work jiġi attwat fil-prattika. Illum fil-pajjiż għandna eluf ta' ħaddiema li jaħdmu mal-kuntrattur, jagħtu servizz lill-Gvern imma jaħdmu mal-kuntrattur, jagħmlu l-istess xogħol bħal ħaddiema oħra li huma impjegati tal-gvern, ħafna drabi fl-istess ambjent, fl-istess uffiċċju jew fl-istess kamra, imma jitħallsu inqas għax qegħdin mal-kuntrattur. Li nhar it-nhar lil dawn il-ħaddiema jingħataw l-istess paga bażika, l-istess rata ta' overtime, l-istess increments, l-istess allowances daqs il-ħaddiema tal-gvern. Dan jfisser li ħaddiema li llum jaqlgħu disa' mitt ewro f'xahar u jridu jgħixu familja ta' erbgħa kultant, u allura qegħdin fuq il-linja tal-povertà, tal-faqar, ngħolluhom 'il fuq u naqtgħu faxxa kbira tas-soċjetà tagħna mir-riskju tal-faqar li qegħdin fih. Dina diġà bdejna nikkostjawha din il-miżura, m'aħniex qed nitkellmu fis-sħab. Fid-Dipartiment tas-Saħħa fejn għandna 2,200 minn dawn il-ħaddiema tal-kuntrattur, li tiswiena sitt miljun u tliet mitt elf ewro fis-sena. Mal-Gvern kollu u l-entitajiet tiegħu, tiswa viċin l-għaxar miljun ewro. Għaxar miljun ewro mhumiex somma żgħira, imma hija somma li l-pajjiż jaffordja, bil-fatt li mid-defiċit issa għandna surplus, bil-tkabbir fl-ekonomija din hija somma li nistgħu naffordjaw u nkunu qegħdin ngħinu l-aktar lil min l-aktar għandu bżonn. Mela, kif diġà għedna, ir-raġuni li għandna dil-problema bħalissa fir-reputazzjoni ta' Malta, u vera, meta ssiefer barra l-pajjiż, meta tiftaħ il-ġurnali u tara l-istazzjonijiet tat-televiżjoni barranin qed tara l-istejjer fuq Malta dawn l-aħħar ġimgħat illi ma jagħmlulniex ġieħ. Ma jagħmlulniex ġieħ. L-ewwel li rridu nagħmlu hi li nirranġaw is-sitwazzjoni ġewwa pajjiżna. Jiġifieri li nerġgħu nkunu ċerti li l-governanza hija governanza tajba, is-sistemi tagħna huma sistemi tajbin u jidhru li qegħdin qegħdin jitmexxew b'mod tajjeb. Da jfisser li s-soċjetà ċivili, il-poplu Malti kollu jerġa' jibda jieħu r-ruħ, jerġa' jibda jieħu n-nifs u l-pajjiż jerġa' jaqbad bir-ritmu ekonomiku u l-ħajja normali tiegħu. Ladarba tibda tiġri dak, barra jaraw x'inhu jiġri Malta. Għandna sitwazzjonijiet oħrajn bħal mija l-Manival li huwa u l-Kunsill tal-Ewropa, il-Greco, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, daw kollha rridu nagħmlu kuntatt magħhom, irridu nżommu kuntatt magħhom, irridu niddialogaw magħhom biex inkunu ċerti li dak li jkun qiegħed isir Malta jasal għandhom ħalli r-reputazzjoni tagħna ntejbuha. Dax-xogħol irid isir kemm mill-Gvern Lokali, kemm mill-Prim Ministru l-ġdid u t-tim tiegħu, kif ukoll minn Membri Parlamentari li għandna fil-Parlament Ewropew, il-Membri Parlamentari Maltin. U jiena nappella l-Membri Parlamentari taż-żewġ naħat tal-Kamra jridu jgħinu f'dan, għax Malta waħda mhijiex Malta Laburista jew Malta Nazzjonalista. Malta waħda, isem Malta huwa wieħed u allura għandna lkoll ningħaqdu flimkien biex isem Malta nerġgħu nġibuh f'postu. Ma' dawn iridu jingħaqdu l-korpi kostitwiti, l-għaqdiet professjonali, is-soċjetà kollha Maltija biex flimkien mal-Gvern, mal-MEPs u l-popolazzjoni u s-soċjetà inġenerali nagħmlu dan l-effort biex ġieħ Malta nerġgħu ngħolluh fejn jistħoqqlu. Mela hemm numru ta' passi li rridu nieħdu. B'mod immedjat, jiġifieri fl-ewwel mill-ġurnata ta' Prim Ministru ġdid, irridu naraw li l-istituzzjonijiet illi huma karigati illi jaraw li s-saltna tad-dritt, il-ġustizzja u l-governanza fil-pajjiż jimxu b'mod rett iridu jkunu msaħħa b'aktar riżorsi u rridu nkunu ċerti li qegħdin jaħdmu b'mod indipendenti. Mela allura rridu nsaħħu l-pulizija, irridu naraw li l-Kummissarju tal-Pulizija jkun igawdi aktar rispett u aktar fiduċja minn firxa wiesgħa ta' soċjetà, irridu naraw li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jkun imsaħħaħ ukoll, irridu naraw li l-Economics Crime Unit tal-Pulizija tkun imsaħħa, l-FIAU, l-Uffiċċju tal-Awditur, id-Dipartiment tal-Kuntratti, dawk kollha rridu naraw li jkollhom aktar riżorsi biex ikunu jistgħu jaħdmu għall-ġid tan-nazzjon. U dan irridu nagħmluh billi ninkludu s-soċjetà kollha, niddiskutu mas-soċjetà kollha u nsibu l-way forward flimkien. It-tieni pass imbagħad li huwa fuq medda itwal hi li rridu nibdew nagħmlu tibdil, ilna nitkellmu fuqha din, fuq il-Kostituzzjoni Maltija, it-Tieni Repubblika. Irridu naraw illi dat-tibdil jidħol fil-Kostituzzjoni u jkun hemm tibdil ieħor. Per eżempju, illi rridu naqtgħu illi l-partiti bilfors, jew mhux bilfors, imma dejjem ħafna drabi hekk jiġri, Jew kien hemm l-impressjoni li hekk jiġri. Li jiġu finanzjati minn xi business kbar. Din irridu naqtgħu. Il-partiti jridu jkunu kapaċi jaħdmu b'mod indipendenti mingħajr ma jkollhom għalfejn iroddu lura xi pjaċiri lil xi ħadd li jkun sostnihom. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li rridu nagħmlu biex is-soċjetà Maltija nkunu ċerti li qed taħdem fuq bażi moderna, fuq bażi Ewropea u mhux kwistjoni ta' persuna u ta' uċuħ. Imma s-sistemi li ndaħħlu jiżguraw Il-governanza tajba għalissa u għall-futur. Għalhekk dinha mhux waħda kontra l-oħra, dawn huma t-tnejn flimkien. Jiġifieri aħna llum għandna Partit Laburista. Ħa jagħlaq mitt sena. L-istorja tal-Partit Laburista fiha mitt sena. Jien illi fih 40 sena mindu kelli kważi kważi nofs l-istorja tal-Partit Laburista jiena formajt parti minnha. Meta kelli 16-il sena kont attiv fil-fergħa taż-żgħażagħ, kont is-Segretarju Internazzjonali dak iż-żmien tal-fergħa taż-żgħażagħ tal-Partit Laburista. Mbagħad kont fl-Eżekuttiv, dal-aħħar fil-Parlament u anke fil-Kabinett u issa Deputat Mexxej tal-Partit Laburista. L-istorja tal-Partit Laburista dejjem kienet msejsa fuq valuri sodi xellugi. Illi ngħinu lil min aktar li għandu bżonn, illi naraw li kulħadd ikollu ħajja diċenti, illi naraw illi jkun hawn id-drittijiet ċivili għall-minoranzi u għall-poplu Malti kollu, illi jkollna saħħa mingħajr ħlas tal-ogħla kwalità, illi jkollna l-edukazzjoni għal kulħadd, illi jkollna housing tajjeb, dawn huma kollha prinċipji illi aħna bdejna bihom, qegħdin inkomplu bihom u rridu nkomplu fuqhom bla dubju ta' xejn. Però s-soċjetà tal-lum mhijiex is-soċjetà la ta' mitt sena ilu u lanqas ta' erbgħin sena ilu meta dħalt fil-partit jien. Mhix hi, mhuwiex il-partit Ta' Mintoff illum għalkemm minn Mintoff jien għandi ħafna rispett lejh, lanqas m'hu l-partit ta' Karamelu Mifsud Bonnici jew ta' Alfred Sant. Illum huwa l-partit tal-lum, fis-soċjetà tal-lum. U l-partit tal-lum sar rebbieħ, u Joseph Muscat għamlu rebbieħ ma ninsewhiex di, Joseph Muscat, il-Partit Laburista għamlu rebbieħ għax fetaħ. Għax fetaħ u ħaddan parti akbar tas-soċjetà Maltija. Dak is-suċċess irridu nżommuh. Ma nistgħux ningħalqu fi nfusna għax ma nerbħux elezzjonijiet. U biex tiggverna, biex twettaq il-pjanijiet tiegħek, biex il-viżjoni tiegħek timplimenta, trid tkun fil-gvern. Mela aħna l-partit tagħna importanti li jibqa' jkun inklussiv, li jibqa' jappella għal għall-parti għal faxxa wiesgħa tas-soċjetà, li kemm jista' jkun Maltin u Għawdxin iħarsu lejna u jaraw l-aspirazzjoni tagħhom fina. Dak hu l-Partit Laburista tal-lum. Partit Laburista sod, imma li huwa miftuħ u li jattira faxxa wiesgħa tas-soċjetà Maltija u Għawdxija. Mela bla dubju ta' xejn il-pajjiż ħass weġgħa f'dawn il-ġimgħat u aktar ma nisimgħu stejjer ħerġin mill-qrati iżjed inħossuha dil-weġgħa. Ħa nkun onest, naħseb l-aktar li ħassuha l-Laburisti, ġifieri jiena nifhem eżatti x'ħassew il-Laburisti li wara das-snin kollha fl-Oppożizzjoni biex naħdmu u jkollna Gvern, issa li qegħdin fil-Gvern, kellna ħassejna din l-isħaba li ġiet fuqna. Però jiena lill-Laburisti ntihom it-tama. Tihom it-tama illi dal-maltemp jgħaddi, il-bnazzi jiġi, u minn ġodha n-nar nistgħu jiġrilna żewġ affarijiet, jew ninħarqu, jew noħorġu iżjed b'saħħitna. Jiena konvint illi ħa noħorġu iżjed b'saħħitna, għaqodxa, magħqudin, qawwija biex niffaċċjaw l-elezzjonijiet illi ġejjin. Però mhux il-partit biss, il-pajjiż ukoll. Il-pajjiż ukoll irid jgħaddi minn dan iż-żmien u allura iva, nifhem illi kien hemm fil-pajjiż dil-weġgħa u kien hemm nies li pprotestaw u għadhom qed jipprotestaw b'mod ġenwin. Nifhem li nies qed jipprotestaw b'mod ġenwin u l-protesta tagħhom qed il-vuċi tagħhom qed nisimgħuha qed tasal. Però mbagħad kien hemm ukoll individwi illi kellhom u għandhom aġenda differenti minn dik ġenwina, aġenda biex jippruvaw akkost ta' kollox jaqbdu, jaħtfu l-poter u dik mhux se tiġri. Il-mandat tal-Partit Laburista huwa ċar, mandat ta' ħames snin u ħames snin ħa nagħmlu, jiena ngħid, aktar minn ħames snin għax tiġi l-elezzjoni li ġejja u nerbħuha b'maġġoranza qawwija wkoll. Mela jiena ma nkun onest, ma naħsibx li l-protesti nfushom għamlulna ħsara, naħseb għamel ħsara u għamu ħsara min ġabuna f'din is-sitwazzjoni, jiġifieri min kien wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u min ipparteċipa b'xi mod jew ieħor f'dan l-assassinju makabru, ejja nkunu onesti. Il-protesti ġibdu l-attenzjoni tad-dinja u hekk. Jiena nifhem illi biex nibnu nerġgħu reputazzjoni ta' pajjiżna irridu nsolvu l-sitwazzjoni ta' Malta, irridu nfejqu l-weġgħat tal-pajjiż. Jiena bħala kirurgu għamilt ħajti fejn nara li hemm il-mard naqta', kultant kontra qalbek għax tkun qed taqta' parti minn ġisem, minn tarbija pereżempju għax jiena trabi kont nopera, imma jekk ma tagħmilx hekk tmut it-tarbija kollha. Aħna għandna bżonn id b'saħħitha, id soda li tnaddaf u taqta' fejn hemm bżonn biex insalvaw u nkabbru l-partit u l-pajjiż. Jiena konvint li ladarba, flimkien mas-soċjetà kollha, Partit Laburista magħqud u b'saħħtu, nagħmlu t-tibdil li għandna bżonn nagħmlu, allura r-reputazzjoni ta' Malta ħa terġa' tiġi fejn suppost, nerġgħu kollha nkunu kburin li aħna Maltin u kburin li aħna Laburisti.